Eduka Sport ma' Anna Maria Gazz.
Dan il-programm u miġjub lilkom minn AIMS, l-Awtorità Maltija għall-Integrità fl-Isports. Insellem is-semmija kollha ta' RTK 103 u nilqakom għar-raba' programm Eduka Sport. Programm li żgur naħseb issa drajtu sew il-format tiegħu fejn hawnhekk Fl-istudios miegħi jkun hawn mistiedna li magħhom niddiskutu suġġetti relatati mal-isport. Però tafu wkoll illi fl-ewwel parti tal-programm, fl-ewwel ftit minuti tal-programm aħna ngħaddulkom ftit informazzjoni dwar kif intom stess tistgħu issiru aktar attivi, kif tistgħu tinkludu dejjem aktar l-attività fiżika fir-rutina tagħkom ta' kuljum. Nixtieq ukoll li nkompli nirċievi aktar minn għandkom. F'dawn l-aħħar tliet ġimgħat kemm ilu għaddej il-programm, intom battulna wkoll l-opinjonijiet l-opinjonijiet tagħkom, tajtuna wkoll xi suġġerimenti, kellna anke min issuġġerixxa mistiedna li jixtiequ illi jaraw li jaraw hawnhekk, li jisimgħu hawnhekk fl-istudio u aħna nassigurakom li qegħdin nieħdu nota ta' dan kollu. Kif tistgħu tagħmlu kuntatt magħna? Ovvjament permezz tal- WhatsApp number tagħna li huwa 79238103792381037. 8103 u intom hemmhekk tkunu tistgħu tgħaddu s-suġġerimenti tagħkom. Nfakkarkom ukoll li apparti fuq ir-radju intom tistgħu ssegwu dan il-programm li jkun qiegħed jixxandar live stream fuq 103.mt. Il-programm Eduka Sport, programm li huwa sponsorjat minn AIMS, l-Awtorità Maltija għall-Integrità fl-isport u minn hawnhekk jiena nirringrazzjahom illi ta' kull ġimgħa jiddiskutu miegħi x'ħa nkunu qegħdin nitkellmu dwaru dwar waqt dan il-programm kif ukoll jagħmlu kuntatt huma wkoll ma' mistiedna li jkolli miegħi hawnhekk fl-istudju. Fuq nota personali ppermettuli nirringrazzja wkoll lill-isponsor personali tiegħi Tuttosport ta' Raħal il-Ġdid. Fl-ewwel parti tal-programm il-ġimgħa li għaddiet tkellimna dwar kif nistgħu nibdew ninkludu b'affarijiet verament żgħar u li jista' jagħmilhom kulħadd l-attività fiżika fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Illum xtaqt ngħaddilkom seba' punti illi wieħed għandu jagħti kas qabel ma jibda jagħmel l-attività fiżika, kif diġà semmejnielkom fi programmi oħra. Meta inti se tibda tagħmel attività fiżika b'mod regolari, importanti li tieħu l-pariri, pariri ta' nies esperti f'dan il-qasam kif ukoll pariri forsi tat-tabib personali tiegħek. U fil-fatt, fil-qosor dawn is-seba' punti li inti għandek tagħti każ huma l-ewwel nett l-istorja medika tiegħek. Okej, jekk inti intix tieħu xi mediċini ta' kuljum, jekk inti intix tara forsi side effects li qed iwasslu minħabba dawn it-tip ta' mediċini u inti dejjem għandek tgħaddi din l-informazzjoni kemm lit-trainer kif ukoll lill-tabib tiegħek. Kif ukoll tagħti informazzjoni dwar kemm inti għandek stabilità, kemm inti għandek bilanċ. ħalli dak li jkun ikun jaf ukoll x'tip ta' eżerċizzji wieħed għandu jagħti. Is-saħħa tal-qalb tiegħek, jekk kienx hemm problemi tal-qalb anke fil-familja tiegħek, jekk tbagħtix bi pressjoni għolja. Din hija mistoqsija fundamentali li kull trainer għandu jsaqsi lill-klijent tiegħu. Wieħed jiġi mistoqsi wkoll dwar il-rutina tal-irqad. ta' dak li jkun, kemm jirnexxilek torqod matul il-lejl, kemm sigħat inti torqod, ħalli dan ukoll ikun jista' jibbaża l-programm tat-taħriġ dwaru. Ovvjament, x'tip ta' xogħol inti tagħmel. Huwa differenti xogħol li forsi għandek tmien sigħat, għaxar sigħat li inti l-ħin kollu bilqiegħda għal xogħol ieħor li forsi jirrikjedi minnu nnifsu diġà attività, attività fiżika wkoll. In-nutrizzjoni, inti kif tiekol, x'tip ta' dieta inti qiegħed timxi magħha jew inkella x'vizzji għandek marbutin mal-konsum mal-konsum ta' ikel. U fl-aħħar nett, ovvjament mistoqsija importanti ħafna, inti għaliex qed titħajjar li tibda dan il-programm ta' eżerċizzju u attività fiżika? X'inhuma l-għanijiet? Titlef il-piż, tikkuntrolla forsi ċerta kundizzjoni, tixtieq li tibda xi forma ta' kompetizzjonijiet, jiġifieri dawn huma kollha mistoqsijiet li inti aħseb dwarhom, mur preparat ħalli kemm meta tmur għand it-tabib personali tiegħek biex jagħtik il-go ahead li tista' tibda l-attività fiżika kif ukoll meta tmur għand it-trainer, il-coach li se jibda jagħmillek dan it-taħriġ, inti tkun diġà preparat għal dawn it-tip ta' mistoqsijiet. Ħa ngħaddi issa però għas-suġġett tal-lum u ppermettuli wkoll li nsellem lil Andy Grech, Andy li huwa l-mistieden residenti f'dan il-programm u li llum magħna hawnhekk fl-istudio. Qiegħed naqa' f'minoranza Andy illum. Għax qegħdin erba' nisa kontra kontra wieħed. Fil-fatt illum se niddiskutu it-tema ta' in-nisa fl-isport. U bi pjaċir kbir għandi miegħi hawnhekk tliet persuni li kull min hu midħla tal-isport f'Malta żgur illi jaf illi jaf min huma. Nsellem hawnhekk lil Joanna Grech, Joanna Grech illi hija għal snin twal kienet player ta' table tennis, coach ta' table tennis u kol kif ukoll parti mill-Kumitat Olimpiku Malti. Għandi miegħi ukoll lil Josephine Diaby li hija isem rinomat ħafna fl-isfera fix-xena tal-basketball lokali u għandna wkoll lil Joanna Vassallo li hija referi tal-futbol. Mhux tal-futbol biss, U xek, beach soccer u futsal u koll? Futbol. Futbol, futbol bis. Alright, Joanna Vassallo li hija referi tal-futbol. Sewa, introduzzjoni zaħira minn għandkom it-tlieta għal-beneficju tas-semmija tas-semmija tagħna. Mela, Joanna? Bosta snin kont plejer ta' table tennis kemm nazzjonali, kemm ma' klab Taljan, kemm ma' klabbijiet lokali, u mbagħad kont sirt direttur fil-kumitat ta' table tennis. Dal-aħħar ftit snin kont ukoll Technical Director mal-International Federation, u mbagħad lħaqt Segretarja Ġenerali mal-Kumitat tat-Table Tennis, imxejt għal Viċi President wieħed mill-Kumitati tal-Ewropa fejn dal-Kumitat huwa ffukat fuq il-Gender Equality per se. U għarġajt ħirġt kandidat, għarraġaw saqsewni biex noħroġ kandidata l-erba snin li jmiss u currently jina l-ju director tal-Kumitat Olimpiku Malti. Dak huwa in a nutshell eh, minn 1980 sal-illum kif qed qegħdina. U nikkowċja table tennis kemm mal-Special Olympics u head coach tal-Special Olympics tal-Special Olympics, sorry, u mal-klabb tiegħi personali li għandna ehm, bħala VO nagħtu servizz biex nintegritaw kemm atleti ta' diżabilità, kemm atleti li jiġu hemmhekk biex jagħmlu qatt eh, fiżiku u kemm ukoll eh, għaċ-Champions League tal-Ewropa, ġifieri għandna programm sħiħ u mimli. So, Josephine.
Ehm, Jiena om ta' tifel ta' erba' snin u miżżewġa, Ili nilgħab basketball illum għandi 40 mindu kelli xi 13-il sena. Labt 13-il sena professional basketball l-Italja, Slovakkja, Sweden u Franza. Captain tan-Nazzjonal ta' Malta. Illum il-ġurnata nilgħab ma' Luxol. Minna u ftit ieħor ħanibda nikkowċja anke tfal żgħar waħdi, nagħmel sessions għalija bħala coach. minn erba' sa sitt snin, l-età tat-tifel tiegħi, bażikament, mhm. biex ninvolvih ukoll. Dak, bażikament. Ħajti, bażikament, xogħol, basketball u t-tifel. U inti parti minn Ames. Ames, eżatt, u naħdem Ames, eżatti. Sewa. Eżatti. Ġowana.
Mela jiena Ġowana Vassallo, 31. Eh, studjajt bħala teacher tal-P, imma qatt ma bort nagħlem il-P. għax kelli opportunità li nidħol f'aviation, kont għindi tmien snin, u spiċċajt nagħlem irkeb il-crew kif ukoll il-piloti. Bħala karriera tal-futbol, bħala referee għindi għaxar snin, this is my 11th season, u from January 2024 tlajt international referee, so now I'm FIFA, and obviously from Now onwards, qisni qed nieħu l-career aktar b'serjetà fejn anka I resigned from my full time job to focus mainly on my career because obviously it keeps progressing the more you work for it. So.
Sewa, tlet mistiedna Andy, interessanti, interessanti ħafna u żgur li għal-beneficju tas semmija se jagħtuna l-isport illum mill-lenti kompletament differenti, però illum ninsabu 2024. Għadu relevanti li noqogħdu niddiskutu u nagħmlu programm tal-isport biex niddiskutu n-nisa fl-isport? X'taħsbu intom? Jiena nemmen li relevanti ħafna il għaliex meta ħa nitkellem għala Joanna Open, meta inti għandek il-Parlament tal-Governanza ta' Malta qed jagħmel il-kwota biex jidħlu n-nisa fil-Parlament, qed jurik Kemm għad għandna x'naħdmu biex in-nisa jiġu iktar forward. Però jiena nemmen ukoll li bħala pajjiż imxejna, baqgħalna fejn nimxu u meta inti bniedem jieqaf jaħdem huwa meta jibda jaqa' lura għax ta' madwarek jimxu 'l quddiem u inti tkun bqajt status quo. Mela jekk ikun hemm differenza ta' five per cent, ten per cent bejni u bejn l-Ingriterra, l-Italja, Franza, jekk jien għad ħdimt biżżejjed, Huma ħajimxu l qudiem u dak il-5 percent ħajġi jiġi 20 percent. Mela inti ma tista' qatt tajt għamilt biżejjed u m'għandix għalfejn għamil daw il-programmi. Daw il-programmi huma importanti, daw huma il-programmi huma fejn ikun hemm dik it-tifla żgħira, dik it-tfajla fejn inti tajt ara, dik waslet, ħa nipprova nagħmel bħala. U hi tiġi l-qudiem u bl-abbilta tagħha tilħaq. Natakom.
Jiena naqbel fejn Joanna qalet l-improve jajna eh, f'din is-sitwazzjoni, naħseb sirna ħafna ħjar minn qabel, imma ovvjament qatt mhu biżejjed, naħseb in-nisa dejjem fl-isport dejjem għandhom inqas attenzjoni. Naħseb iktar milli bħala sport in ġenerali, naħseb fil-futbol jagħtu ħafna importanza lill irġiel Sa jiena basketball nilab, I mean għanna programmi tal-basketball fejn eh, kif nista' nispjega? Jagħtu mhux feedback.
Il-percentaġġ for il-showing view? Yeah, they, they show both of us, mhm. kemmen, anka nisa. So, hemm dak il-programm three-pointer. U jien ġili waqfuni nies jgħiduli rajtek, rajtek, nibda ngħid id-lamila, saqas jien ma nkun naf li dert u daqqa jgħiduli fuq l-isport, so eħen. Hemm bżonn programmi biex inkomplu nipromovu n-nisa fl-isport, imma naħseb to be honest we improved a lot. Joanna, fil-qasam tal-futbol, nazzarda ngħid li, ok, Josephine qalet jagħtu iżjed importanza lill-irġiel u veru, anke meta tara aħbarijiet tal-isport tara iżjed futbol tal-irġiel, però, Nazzarda ngħid li barra minn Malta, it-tfajliet Maltin qegħdin jagħmlu iktar suċċess. Jiġifieri hawn numru sabiħ ta' tfajliet Maltin li bħalissa qegħdin jagħmlu esperjenza barra minn Malta. Kif tara inti min-naħa tiegħek? Ifhimni from their own achievements they are showing that there is a way forward for women. especially in the role of a woman, għax illum il-ġurnata anka the purpose of life inbidlet, m'għadhiex li l-mara bilfors trid tkun id-dar u tgħejjex familja, but also if she has a career and she has the potential, għandha fejn she progresses and she fulfils what she wants in her dreams, jiġifieri minn dak l-aspett li anka bħala bħala mara m'għadhiex li bilfors mara trid tkun il-mara tal-familja, però jista' jkollha wkoll il-progress fil-karriera tagħha ovvjament jekk she wants that career in her favor. Em, fuq fuq dal-punt, ġo, Josephine, Joey, insomma, ħna xogħol ngħidilha Joey. Em, eh, Tista' forsi tgħidilna ftit żgħira inti l-ġurnata tiegħek meta jkollok it-training. Pereżempju naf li eh, s-sena l-oħra eh, Luxol għaddew sal- sal- sal-finali Irbaħna. kellhom il-playoffs u Irbaħna rebħu. kampjonat. U kellkom tliet lobiet fil-ġimgħa sew. Ken eżatti.
Tista' tispjega li mhux li l-insomma lil kulħadd. Lil kulment jisma' jkun.
Kif kienet il-ġimgħa tiegħek? Eh, bażikament fil-għodu rrid inqum immur għax-xogħol xorta. Nieħu t-tifel l-iskola bil-ġen sħiħ ta' fil-għodu. Umbat kif il-lessi rrit nipikki, kif il-lessi mil xogħol rrit nġri mur nipikki għam il-klab 3 to 16, by the way ġili għamil sali 4 4 nofs emmek. Mbagħad irrid niġri nlestilu l-ikel, I mean, mbagħad jiġi r-raġel ix-xogħol, jien in the meantime jien irrid nipprova għax inti m'għandekx il-ħin tal-logħba biss, inti tkun fil-kort, għandek sija qabel. So mbagħad you make sure li tasal għax ħabba traffic qatt ma taf kif inhu, imbiddel mar-raġel, immur l-logħba, nilgħab il-logħba, jekk nitlef immur id-dar indannata. Mbagħad jħel kulħadd miegħek u Mbagħad jibda, mbagħad jibda mbagħad xi naqa' ġlieda ma' raġel la u lem, mbagħad jeħel naqa' tifel ma' rasi, imma jekk kollox ikun sew tkun ħafna differenti l-istorja. It takes a team. Eh, It takes a team. Anka dar, bażikament, team ieħor id-dar, litteralment, u sfortunatament Naħseb anka dad-dar it-tifel jissagrifika ħafna li ħin li ma jkunx miha jien xi kultant inkun sejra training inkun qed insuq u nibda nħossni guilty. Nibda ngħid miskin sakemm qed nilgħab jiena da għax jien inkun ħierġa ġieli u jibda jagħmilli mami don't go basketball. Dan qed jitlef ħafna ħin li jiena nista' nqatta' miegħu. Ma for me it's difficult to just stop and I think for him it's important to see me going. Huwa eżempju, huwa eżempju li nagħtu li nagħtu lit-tfal tagħna wkoll li inti Alright, inti jak forsi għat għadu zaħir, erba snin, eventually. Mela.
You will become his role model, u xejdek għara l-mami tlaħħaq ma kollox, u l-mami tagħmel xi ħaġa li hija healthy li hija ta' benefiċċju, ġifieri.
Le, mhux qed ngħidlek tħossokx guilty, hija normali, normali naħseb. Normali, ma jiena naħseb l-eżempju li nagħtu l-fatt li inti taħdem li lu xorta tmur tippikja l-iskola, eċetera.
Ġifieri jiena naħseb dak huma lezzjonijiet tal-ħajja li għad tifel eventually.
Għankompli fuq din il-punt.
Però li nixtieq nżid ma' di, aħna qed inti qed tħossha diffiċli li ħallejt it-tifel, mort ix-xogħol, mort il-basketball, ħallejt it-tifel l-hawn u l-hemm, jġennu b'kollox. Imma meta inti tqis li fiż-żmien l-antik, ir-raġel tad-dar, bir-rispett kollu lejh, kien joħroġ filgħodu, imur għax-xogħol, imur il-kumitat, jew imur jittrejna, jew whatever, u jiġi u jsib it-tfal fis-sodda għax il-mara tagħha, il-mara x-xogħol tagħha kien mas-sink, u tuħu ħsieb it-tfal, illum qed nirrealizzaw li hemmhekk hija parti wkoll mill-igwaljanza li inti mhm. ir-raġel tiegħek ikollu jmur id-dar u jagħmel xogħlok. Anzi qed tgħinu. Mhm.
Eżatt. Da huwa punt pożittiv. Għall-ewwel darba dis-sena waqt l-Olimpjad inti kont hemmhekk u xogħol. Mhm. Għamlu Child Care Center within the Olympic Village. Ma nafx ġifieri x'taħsbu fuqha. Very nice. Very nice. Eh, eh, My opinion is split, ħa nkun onest miegħek. My opinion is split also, but that shows you il-punt li qed jien li r-raġel kellu l-awtorità joħroġ il minn barra minn filgħodu u jmur id-dar bil-lejl u ssib it-tfal lesti fis-sodda. Mentri l-mara ikollha biex tmur l-Olimpjedi trid ittija servizz biex tieħu t-tfal magħha.
Dik huwa l-punt importanti. Naqblu.
Però jista' jkun li kien hemm atleti rġiel ukoll li rridu jieħdu tfal. Għalfejn qed jiena nikkonkludi. Jiena minn ħaġa naħseb taħ bissan nisa.
Naħseb xaġa pożittiva minna hija li you are actually taking your kid with you to show him or mhm. her what can what can involve what can be involved in his life if they work for it and they want to become athletes tomorrow, jiġifieri I don't see it as a disadvantage, anzi naraħħa xi ħaġa vera sabiħa xina kieku għandi ommi. Qed iħu sem fl-Olympics għalija kienet xi ħaġa kbira, anke l-fatt li qiegħda ġol village għax għad min jaf x'atmosfera hemm ukoll, jiġifieri tintaqa' ma' nies, tintaqa' ma' different cultures, so naħseb minna tieħu ħafna affarijiet li.
That is the positive side, but there is also a minus to it. What if you are preparing to go to race

Jimri dak it-tifel. Jina. Jew tifla.
Jina naħseb ta' fetwa li l-missir u koll, endi, inti, inti missir. Yes, iva, definitely, imma inti 100 moħħok ħajkun 100%. U inti taħseb li l-lum ħadċempel il-missir.
Le, 100%. Le, inti taħseb li l-lum ħadċempel il-missir. Il-missir atleta u koll, u li. Jista' jkun u koll, iva, iva. Jien eżempju meta insifer nazjonal, dal-aħħar speċjalment li kiber naqra tifel, inkun Ikolli dik ix-xewqa li ngħid ir-raġel ejja miegħi ġib ejja magħna ġib il-karim. Ġast biex għalija support li huma jkunu hemm u it's a nice experience. Imma mbagħad eżempju din l-aħħar competition għedtielu imma f'moħħi kelli maybe better not because if he gets sick there I will not focus. U nkun naf li jkun hemm miegħu ma xorta ħammur nindaħal għax ma jirnexxilix.
Jiena naħseb tidħol imma l-aspett li you have to learn how to detach yourself, which you do, mhm. because kieku you wouldn't go to train or you wouldn't mhm, go mhm, abroad for, for a game. So naħseb minn dak l-aspett tista' toħodha li tgħid isma' eh, jekk marat xa tagħmel, I mean, you're not going to make him feel any better just because you are giving him the care and attention that he needs, so nemmen li għallin as if you have help and support there. Ma nafx, forsi. Li kulħadd If you learn how to eżat, mentalment tkun strong u I mean, it's so easy ma. Jien mill-esperienza tiegħi dejjem għan itkellem. Your life changes, your mhm. priorities change completely. Um, but it is how well you can balance those priorities. Eh, it's easier said than done. Mhm. Truth be told, ġifiri, jina raġel, parmet eh, naġviri minoranza unek. Eh, Pero l-lum ġurnata raġel bil-fors.

no future in this. Mhm. Nistaw nitkellmu naqaf fuq good governance issa li nsemmu ġifieri. Mela, ippermetti li ħalli ngħaddu għal reklam għax wasan eżattament fin-nofs tal-programm ħalli mbagħad neqilbu neqilbu kemm xejn id-diskussjoni. Mela ħanaddu għal ftit reklami ibqgħu magħna nkunu lura magħkom dal-waqt. Eduka Sport ma' Anna Maria Gazz.
Dan il-programm hu miġjub lilkom minn AIMS, l-Awtorità Maltija għall-Integrità fl-Isports. Lura għall-programm Eduka Sport fejn illum qegħdin niddiskutu n-nisa fl-isport flimkien mal-mistiedna tagħna. Nfakkarkom il-mistiedna li għandi miegħi fl-istudjo hawn Wendy Grech bħala l-mistieden residenti u rappreżentant ukoll tal-AIMS, l-isponser ewlieni ta' dan il-programm. Għandna magħna wkoll lil Joanna Grech li hija isem rinomat ħafna fil-qasam tat-table tennis, Joanna Vassallo li hija referee tal-futbol u Josephine Diaby li hija player tal-basketball. Andy, fl-aħħar tal-ewwel parti tal-programm, Xtaqt li staqsi xi ħaġa dwar il-governanza u x'hekk. Mela, ħa naqra jiġifieri żewġ tliet sentenzi fuq xi ħaġa li qed jagħmlu l-Awstraljani bħalissa. Bl-Ingliż. Mela, Australia is leading the way. Having recently announced that from 2027 they will require all national and state level sports organisations to have an equal split of men and women on their boards. Organisations that don't meet this requirement will be at risk of having their funding withdrawn. Mela, mistoqsija tija hija lejn Joanna. Joanna, inti pa amministratur ġifieri table tennis, local and international u MOC tieħdu ħsib ħafna assoċjazzjonijiet għaw Malta. Din, xi ħaġa bħal din, tista' sseħħ Malta?
Mela. Staw forsi nispjegaw x'tifmu biha governanza għal qasam li mela, tagħna. Ehm, ħanibdew vera, governanza huwa il-bord eżekuttiv li jkun qed imexxi għaqda sportiva jew eh, verjis għaqdiet sportivi. Fil-każ tal-Kumitat Olimpiku aħna din 50-50, però il-requirement mill-IOC li nfittxu nippruvaw infittxu li jkun hemm 25%. L-associations, l-associations mela, ħanibda niddefendihom ftit. Huma kollha taħt voluntary basis. Hemm ħafna dokumenti u various requirements ġejjin minn min kullum kien. Kważi saret diffiċli biex issib biex tgħaqqad kumitat. Aħna ovvjament nippruvaw dejjem bħala Kumitat Olimpiku inresqu l-bara li tiġi forward u tuħu parti minn daw l-associations. Infatti on the 4th of October għanna l-Gabriella Muller ġejja hawnhekk we are proud to say li kellna nagħmlu cut-off għax ġew forward iktar minn 30 mara biex jieħdu dawn il-kors fejn il-kors jista' jattrezza għal 30 minn ruħ biss. Hu dan l-għan li ġibna lil Gabriella Murer fejn lħqet Presidenta tal-ITTF. She is a professional coach from Switzerland to help women come forward for leader positions. Jiġifieri l-parti tagħna tal-Kumitat Olimpiku qed nippruvaw nagħmluh bħala Women's Commission, insellem il-Chairperson Dr. Lucienne Attard li rnexxielha ġġib persuna bħal dik ġewwa Malta u tagħti dal-kors u jkun hemm iktar follow-ups warajh. L-associations huma kif inhuma kif għadna, tant hemm paperworks isir illum, li huwa diffiċli anke kważi daqqa t'kumitat. Għandna kumitati fejn qed jiġi mmexxi minn nisa biss, qed imorru tajjeb ħafna, insellem il-taekwondo, għandna kumitati bħall-karate li huwa bbilanċjat bejn nisa u irġiel u mbagħad għandek kumitati fejn għandek mara waħda jew żewġ nisa out of ten. fejn il-bilanċ mhuwiex tajjeb kif nixtiequ. Mbagħad għandek kumitati oħra fejn huwa biss irġiel biss. Issa jiena nemmen ultimately kumitat għandu jiġi eh, elett bl-abbilta u mhux bis-sesswalità. Però eh, meta tħaltin l-ewwel darba fi kumitat ta' table tennis director, just a, a simple director, eh, kont ġejt iffaċċjata bi bord ta' rġil fej qalu li sma t-teja tem wara tista' tibda tagħmel it-te. U jiena dort fuqhom dak li ħin stess għatlu ħat ngħid sokkor bil-ħalib tal-bot. Jekk joġbok il-minjeli. Jekk joġbok għamilili. Jekk joġbok ma kienx jafu eżatt. I was, I was always the quiet person, but I always spoke my mind. And where I have, uh, where I made a mistake, I am ready to say, listen, I made a mistake, jaraw kif kan irranġawh. Ija il-fat li rridu li n-nisa jitlu fil-komitata, eħe, pero jina nemmen ħafna u kol bla bilta. Imma rrid nemmen u rrid insaqsi li l-irġil hawnhekk fejn minn flus ta' irġil iftku l-bibin u aċċettaw l-idea ġodda u l-idea tikbar. Tinsewx li l-popolazzjoni ta' Malta Jekk hija mitt persuna u qed taċċettaw biss dak il-fifty percent, int qed tuża l-fifty percent potential li għandek. M'intix qed tuża l-hundred percent u tesselektja daħjar.
Super. Joanna, inti referee tal-futbol, jiġifieri ambjent li huwa dominat żgur mill-irġiel anki fil-grounds jiġifieri orajt ikun hemm nisa li jattendu bħala spettaturi però l-maġġoranza inutli noqogħdu neħbew wara subgħa l-istatistika qed hemm li jkunu l-iktar irġiel. Kif tħossok inti u Hirja nafu wkoll li diġà qiegħda tkun bħala r-raba' uffiċjal waqt il-logħob tal-kampjonat tal-kampjonat Premier jiġifieri. X'inhi l-esperjenza tiegħek? Fini bħala esperjenza jiena growing up dejjem kont mħalta mal-boys, jiġifieri jiena għalija raġel u mara hija l-istess ħaġa. Kif qalet Joanna, jiena nemmen li meta għandek professjoni m'għandekx tiddistingwi persuna mis-sess tagħha, però mill-abiltà tagħha. Jiġifieri jiena xi nidħol ġo ground ma noqgħodx ngħid isma' għax qiegħda fil-kampjonat tal-irġiel jew tan-nisa. Jiena noħroġ fil-ground u there it's a women's match or a male's match, Fully focused and it's like a final each time, jew ishom tawnielna fiċ-Champions League f'idejja tifhimni għax inti jekk ħa toqgħod toħodha anke bħala l-livell tal-futbol m'intix ħa tagħti l-hundred percent tiegħek. So every match is important because um, depending on your decisions u anke the way that you manage the match, it can obviously um, outcome the result or the impact on the match. So That is my experience. Mux tkun reazzjoni
tal-players. Tal Fim li naħseb illum il-ġurnata li inni 10 snin drawni. Drawk, sewa.
Għaxana u koll, it depends on the style, on the character of the person, ġifiri by time, minni xet nejdak li dejjem kont perfetta xina, again once again, I mean, mill-izbalji titallem u jekk ma t-reflettix fuq dawk l-izbalji, għat ma tista tikber. Ehm, li qatat li rrid nagħmel. Jiġifieri ehm, l-affarijiet qatt minti the best of your best. There is always room for improvement. Jiġifieri ehm, minn dak l-aspett taħseb jiena ġejt aċċettata f'ċertu lobit. Jkollok challenges sakemm ovvjament you find your own ground, speċjalment jekk per eżempju issa li qed inkun fourth official u għada pitgħada forsi nibda nirrefja wkoll il-Premier, ħajkun hemm naqa' until they gain the trust in you and um, whether they, they can, you know, see you as a professional mm-hmm. official. Għagħobni semmejt punt illi jaċċettaw l-istil tiegħi bħala referi, x'tejt bija dik Kulħadd għandu stili fis-sens fejn joħroġ il-karattru. Għax dan it's all about decision making. So the way that I decide on certain things, all right, black on white hemmhekk qiegħed. Laws of the game kulħadd jista' jkun jafhom, but it's how you implement them in the match. Qed tifhimni, ġifieri um, what is the match expecting, what are the, the supporters expecting, what is the team expecting, fim ġifiri jitlu ħafna um, technical involvements li it's, it's all about critical thinking. Qed tifhimni? And what you accept and what is your tolerance level. Jew how the way that you go about with a player. Jiġifieri anke pereżempju jekk jiena jien naf ma' dal-player naf li jekk ħa nidħaqlu jew pereżempju nieħdu naqgħa easy, naf li forsi I can gain him on my side. Aħjar milli mmur u ngħidlu isma' lili tersaqx lejja jew lili tkellimnix qed tifhimni għax imbagħad toħroġ ċertu arroganza. So you have to also know how to handle characters as well, għax inti certain behavior, certain da kollox. It's all different. Fakkarni fit-teacher fil-klassi, tfal, ċertu tfal mis-seba jahdu lek. U oħrajn illi titkun naqra sewa. Andy, yes. Mela, kem, again, ninsaqsi, għax daw l-affarijiet ma tantx nitkellmu fuqhom. Eh, Inti issa bħala ġifieri referi, kien hemm momenti fil-karriera tiegħek li jinnaf meta kont kien hemm logħba ġifieri high stakes, jinnaf kien hemm xi kummenti mill-players, mill-coaches, anke ovvjament mill-spectators ukoll li affettwaw b'xi mod? Ħanejdlek, ċertu kummenti ħa jaffettwawk x'inqata' bħalma jien naf tieħu żball f'deċiżjoni jew inti mingħalik rajt mod jew forsi wara mbagħad tmur id-dar u tibda tgħid dal-penalty pereżempju kif immissjajtu jiena għalfejn ma kontx qiegħda hemmhekk. Ehm eħe I mean imma dak il-ħin inti you have a match it happens on the 20th minute if it happens for all your match you have to keep your game mind focus ta' tifimni, ġifiri you have to be a very very strong. Jina li tal-limtu huwa I detach my emotions, speċjalment jekk jiġu per eżempju minn xi supporters, niprofa noħodhom biċ-ċajt. U kważi kważi per eżempju ċertu kummenti per eżempju jekk nkun għaddi kemm saffart u l-balun mhux jagħti mplay, ġieli anke per eżempju mal-president ngħidlhom smajtom tipo per eżempju xqalu or whatever, smajt pari, fim biex inti tipprova toħodhom. Ma nismawhomx fuq il-television or Tipprova toħodhom with a pinch of salt, qed tifhimni l-affarijiet, għax hekk tmuru ħatħallihom jaffettwawk. Then it will affect the rest of your decisions for the rest of the match u iktar ħatwaqqa l-logħba fuqek, ġifieri eħe mentally you have to be very very strong and You have to have, I think, a sense of humor li jinti forsi toħroġ minna u dejjem tara l-pozittiv minna. Tattika tajba. Iva, iva.
Kellek xi forsi kollegi li għaddew minn xi ħaġek? Ifimni, eh, kelli u qed ngħidlek anka jiena forsi ta' ġifieri mhux qed ngħidlek imur id-dar u nkun ok. Ne, verbal abuse aħna qed nitkellmu eh, waqt il-logħba. Eħe, eh, jkun hemm ovvjament verbal abuse dak xi kultant ma tistax twaffqu, ovvjament jekk ħajkunu uffiċjali li huma part of the game, ħatuħu mm. azzjoni, mm. għet tifimni. Pero again, tuża u kol moħħok, għax jek smajta għand bis mod, u jek smajta u kullħat samaħħa, mbat mod iħor, għet tifimni, mm. ġivili, u bat it all depends on how you would take the action. Mm-hmm. Ċiri if you take the appropriate disciplinary sanction tipu għalija għal-affari, emmek ħaturi that this is your personality li jisma. taqbiżlix dan l-għan jew inti ma tistax tagħmel li trid bija, tifhimni. Però going to your question, eh, I mean, tmur id-dar, m'intix ħa tkun ok, ħa tibqa' taħseb, jiena li nagħmel nirrefletti għalfejn forsi ċertu kummenti saru. X'għamilt jiena that led to people's perceptions. That is a professional mindset.
That is a professional mindset. Um, social media tara? Ma tantx nipprova, nipprova I exclude myself from it to be honest because obviously eh, meta jiġi għal certain social media jiena nemmen li anka meta kont żgħira we didn't need this. Ċiri jiena I all depend on my own personality kemm jiena strong u I mean I can't control people's minds how they think about me or how they perceive my decisions or whatsoever, però nemmen li xorta I am with an open mind li ngħid isma' jekk ċertu kummenti forsi saru jew għandek ċertu opinjonijiet, Ħa naħseb fuqhom, I weigh everything and I see what can be done in the case that obviously there needs to be an improvement or something that I can do better from my end. Kemm hawn referees hekk għal kurżità, referees nisa f'Malta? Mela, f'Malta qegħdin ħamsa. Għandna waħda minn Għawdex, għadha żgħira, she's still going on forward. Pola, Stefania, Bonnici, dika tagħmel ukoll futsal u beach soccer, she's a FIFA beach soccer. U tlita l-oħra għadhom jibdew so they are still in the recruitment system li ovvjament we are still need to be exposed with them tipo xanka now they start to group us up u jkonna lob magħhom ħalli anka huma jġibu l-esperjenza minna wkoll, ġifieri. U irġiel għandna dejja kemm hemm irġiel referees?
Naħseb around 150 if I'm not mistaken. 150. Iva, qed ngħid il-kulħadd qed ngħid.
Ġifieri uh, we're, we're still far away from. Ekku, ekku. Joseph, nxtaqt tinsaqsik ftit, l-esperjenza tiegħek ta' meta labt basketball barra minn Malta, kemm hi differenza?
Mela, differenti ħafna. Għammek kont tilab biss. Professional basketball.
Forsi kont namel coaching ġox skola jew mm. hekk.
Ma dejjem basketball. Yes. Eh, ifhem differenti ħafna l-fatt li ma tridx tmur għax-xogħol diġà biżejjed. Kont inqum fil-ħodu bil-kalma kollha. Nieħu breakfast immur training, nerġa' mmur lura d-dar, norqod xi satej wara nofsinhar bat inqum nisnek ja nerġa' mura training, kollox bil-galbu, blar Kif tiġi hawn tibda r-rush tal-ħajja, totally different. Naħseb din ukoll hija meta tgħix dik il-ħajja, naħseb għax inti hawnhekk il-ħin kollu għaddejja, m'għandekx ħin biex tieqaf. Meta tgħix dik il-ħajja, għandek ħin għat-terapija, għandek ħin għall-mistrieħ, għandek ħin issa għall-ikel, mhux li ssib jiġi quddiemek taqbad u tiekol. Il-fatt li għandek il-ħin tistrieħ diġà biżejjed, Kont nitrejnja darbtej kuljum, ġili anka tlieta, lob fil-weekend li kien dejjaqni meta kont barra x'ovvjament tkun qed tilgħab ma' f'kampjonat ħafna ħafna ħafna ikbar minn Malta, so għandek it-travelling, dak it-travelling ġieli jekk ma tkunx imdorrija jaqtak minn saqajk. Jiena ġieli kont l-Italja kellna 12 hours drive. Oh my god, u trid tila peżat wara. Skont, skont flima tim tkun, flima divizjoni tkun, dawn l-affarijiet jiddependu minn dik is-sitwazzjoni, skont flima sitwazzjoni tkun. Ma xi ħaġa sabiħa ħafna. Trid tkun self-disciplined. Dik l-iktar ħaġa importanti naħseb. Once li atleta mara tispiċċa mill-karriera tagħha, kemm huma kemm jeżistu l-possibilitajiet u l-opportunitajiet hawn Malta li anki jidħlu fil-qasam tal-coaching, pereżempju? Jiena naħseb li naħseb li din il-domanda hija tiġi mill-individwu. Inti meta l-aħħar darba li lab tal-Malta kelli 42. Minn ta' 40 kont tiġa qed nibda ngħin lit-tfal jikkowċjaw, bdejt immur għall-coaching courses, inti tibda tħossha d-differenza mindu tlaqt mill-senior team mill-83 għall-42 tibda you peak in the, I peaked in the 90s, il-late 80s, 90s, u mbagħad lejn l-aħħar 2007 eh, tibda tħossha li ġejja, mela inti tibda taħsiblu. You have to make a decision two, three years before tibda tgħid jiena player stop jew I want to give back lill-association what they gave me. And tiġi awtomatika nħossha jien, bdejt napplika għal coaching courses, bdejt nibda ngħallem ftit ngħin lill-coaches il-kbar iħarrġu liż-żgħar u awtomatikament it's a pathway li tibda ssib ruħek Qed taqa' mbagħad bdejt ninteressa ruħi fuq il-governanza tal-association. Bdejt inkun imbagħad ridt noħroġ għall-international committees. I wanted to be a technical part of the technical team of the ITTF. Infatti jiena kont waħda li kont mort niċċekkja d-dawl ta' Beijing għall-Olympic Games għax kont qiegħda fil-World Championships u fil-Board Management u kellhom ibidlu d-dawl kollu ħabba fija għax ma ċċettajtilhomx. Yes, and the Chinese had to change every bulb in the hall. Inti ma tistax tidħol iċ-Ċina s-sakru. Let's arrest out. Le, le, le. They took it seriously, they saw the beggar that they didn't flick the way it should have flicked, and that's it. I mean, it does not work. And uh, jina niftakarni u koll fil-Commonwealth Games kont da fil-bord u koll fej l-Empire ma seta xuħu deċizjoni, il-referi ma seta xuħu deċizjoni u taqa fuq il-technical director u kelli sort of night the ball touch the edge and not the side. and that meant a bronze medal in the Commonwealth Games for Korea in Japan in Japan against Japan. And you see a 4,000 L-Azja, L-Azja, L-Azja mitlufa Pero meta. Pero għana mannix il-video jink bħal futbol u meta raw fu l-video raw li jina ħadd id-deċizjoni li kienet it-tajba. U jina mint li dikija d-deċizjoni, ġifri dawn huma deċizjonijiet Fejn, meta tkun plejer u tibda u tħossok li l-karriera tiegħek qed tispiċċa u tagħti lura u tibda tinvolvi ruħek u jkollok interess ikbar li tmur korsijiet, seminars tan-nisa, kont ukoll dħalt fil-commission tal-Women's Commission tal-Kumitat Olimpiku u għadni magħhom, you want to give service. And it comes with in. Hawn atleti li they pack their boots u jifqu hemm. Hawn atleti li ma jistgħux jagħtu, m'għandhomx dak it-talent and they move on to another job. But I felt that I can educate, sorry, I can help and I can be an administrator. So yes, this is the pathway I want. Wasalna lejn għall-aħħar mistoqsija u li xtaqt kumment minn għandkom minn għandkom kollha. Bħala sportivi li tgħixu hawnhekk tgħixu hawnhekk f'Malta x'taraw li hija l-akbar problema li forsi tistgħu tiltaqgħu magħhom u forsi x'jista' jsir b'mod differenti? Fil-qosor ovvjament għax wasalna wasalna wkoll biex nagħlqu. Mela, min se jibda? Endi għet ħanslik. Le, ma jena jena mandiġ bizzejet ħin.
Ġviri. Inti ħaderġa tiġi maħna. Mela jien mela ħan ibda jien, ħan naqat ma ġowi li għada kem tajt li kienet tilab l-Italja, kella kollox ippjanat, whatever. Jina perz li ħafni xjaħ minnek, kont nilab l-Italja u kol, kont nilab Latina Ruma. Il-setup, il-setup li kollok il-coach tal-physical, il-coach tal-nutrition, il-coach tal- tat-teknika u tat-tattika u li inti għandek programm weda relaxed hemm iffukata u inti s-sixth form hemmhekk ukoll għax kont mort ħafna ilu ġifieri 85 somewhere there ehm, u mbagħad tiġi Malta u l-klabb għalmenu l-isport tiegħi, irrid immur nhar mal għandi sija u nofs, irrid immur nhar mal-imwejjed, inżar mal-imwejjed, nagħmel il-warm-up, nagħmel it-training. It is tiring. It is tiring and it is too much of a short time. Il-facilities Malta żidna ħafna, m'għandix xi nikkopmplainja għax vera l-istadiums indoor, outdoor, swimming pools, whatever, żidna però nixtieq nagħmel appell li l-iskejjel kemm tal-Istat u kemm tal-privat jiftħu iktar il-bibien tagħhom biex iġegħlu l-isport isir eżatt wara l-iskola u hemmhekk nistgħu inaqqdu l-cadets iż-żgħar, il-babies, mal-lower u ndaħħluhulhom fil-curriculum. Hemmhekk tkun il-futur tal-isport fejn aħna ħa nikbru. Għax aħna rridu nibdew mill-babies. Ma nistgħux li mort id-dar, mużew privat dan, dan armajt il-mejda, ma tistax. Inti l-iskola spiċċat fis-satej, għandek satej training, Għandek sa tgħid training ta' various sports. Imbagħad hemmhekk nibdew naraw ir-riżultati kbar u għamilna riżultati kbar u jistgħu jkunu ikbar. Josephine?
Naqbel kompletament ma li qed tajt Ġoana, inti tfal wara xi sitt sigħat bil-qiegħda they need to move. Issa billi ħanġibu d-dar it-tifel u joqgħod jilgħab waħdu mat-toys qudiem it-television. Naħseb tagħmel ħafna sens li qed tajt. um, or various sports, and then you start assessing children. Like, you can, can say this one would be good. Identification huwa eh, eh. suġġett li nixtieq li jkollna l-opportunità jiġi esplorat anke waqt xi programmi għax din interessanti intom mhm. tnej li intom semmejtu very sports. Ħafna tfal illum il-ġurnata għax intom qed jmorru d-dar speċi illum hawn ħafna tfal li huma membri ta' clubs u nurseries eċetera. Però jispeċjalizzaw mill-ewwel fi donnu fi sport wieħed sa minn età żgħira ħafna. Ħa ninterrompik.
Mill-istudju tal-EU Director tal-Kumitat Olimpiku Malti, lill-istudju li għamilna mal-barranin, till the age of 16, a child, a child should at least have three or four sports within his life. Ħani kwota li kien qal il-Technical Director tal-Awstralja, if there's a coach female or male, that comes to me and tells me, he has an 8 year old and is a world champion, mhm. take, take away his job, għax ma jafx xinu jgħid. Għax int by the age of 13, dak forsi biddillek l-sport. Għalek inti tittati. Meta jkunu meta jkunu qed jagħmlu sport, let's say jiena ħansemmi basketball, inti meta tajt ħatibat it-tifel tiegħek basketball, speċjalment ta' dik l-età meta jkunu għadhom żar l-iskola, ħansemmi jiena from 4 to 10 years old,

Fatti jiena ħan saqsi lill-Gvern ta' Malta, l-Education Department, jgħidilna informazzjoni l-iskejjel tal-Gvern x'għandhom bħala equipment, mhm. x'għandhom bħala facilities biex aħna nkunu nistgħu forsi nibdew ngħidu isma' erba' associations morru din l-iskola. Intkom morru di għax għandhom hekk għax inti tkollok il-facilities. U hekk nużaw il-mudell tal-Amerika fejn after school u tal-Spanja after school they do da 3 for sports And then we start picking talents here and there and mixing up.
Punt ieħor li ħroġ tajjeb ħafna minna dil-biċċa ta' xogħol hija li għadha bit għadu kulħadd irid jaħdem. So you have to go to work and then go for your training, which all of us do. Um, u minna diċ ta' noħroġ punt ukoll li having a full-time job and being at a level li you are at an international level or at a professional level, it is very hard. Ġifiri, Għandna the issue of having, for example, workforces li they do not uh, support people who are in sport, li dik hija xi ħaġa challenging ħafna. Per eżempju, jenna forsi anka jkun hemm xi reduced hours or whatsoever, jkun hemm daqsxejn iktar affarijiet li huma essenzjali għal min jixtieq jieħu l-karriera tiegħu at a level li jixtieq ikompli jikber għax this is a career that keeps progressing. In my case, for example, as a match official, Għandi fejn immur. And the moment li ISO isma' ġejt eh, appuntat ta' tournament, ġejjin bl-issues jew irid nieħu mill-leave tiegħi, jiena I have no issues nieħu mill-leave tiegħi, kont lesta li anke unpaid. Imma because it's from my end, mhux kulħadd huwa lest li jagħmel dawn l-affarijiet. U għalfejn għandi nasal f'punt fejn jiena qed nirrepreżenta lil pajjiż tiegħi I am made to do this jew irid ngħaddi minn ċertu stress li jiena wasalt eħe, that I resigned and I said as long as I have money to pay my loan and money to pay my food on the table, I'm ok, l-aqwa li nara dan l-investiment ħa jkompli jikber u naraw fejn ħa toħodni fil-futur tiegħi. Eħe, u dak kumment ukoll jiena narah ħafna fl-edukazzjoni, fl-institutions edukattivi wkoll, jiġifieri jiena jkollna studenti li huma atleti li jgħiduli jiena ħa jkolli nitlef dak l-ammont kbir ta' lectures jew ma nistax nagħmel l-eżamijiet għax jiena għandi Naħseb lezzjoni sabiħa li forsi stajna tallimna miż-żmien tal-pandemija kien li llum jeżistu l-online, żur llum hawn min mhm. jagħmel degree sħaħ. Online ġifieri għaliex jiena m'għandix nirrekordja lecture u nibata lill-istudent u mbagħad l-istudent atleta għandu jkun responsabbli biżejjed li jara dik il-lezzjoni, imma dak huwa topik ieħor. Topik ieħor u oh, nagħlaq fuq. U nagħlaq għax it-tekniku. Żgur, żgur, żgur. Qed jagħmlilna sinjali.
Ifhem, Illum il-ġurnata hemm pereżempju l-flexi scheme għall-atleti. It is private for private entities and it is for public entities as well. Ġifieri dawn jista' jieħdu up to I think there are certain amount of hours. It depends on your sport, on your ability, on, on your ability as well. I want to add għana minna criteria as matrices li mhux any Tom Dick and Harry can do it. If you are an yes. international result person,

training, jien għandi bżonn il-coach miegħi, sa jiena kont nagħmel long jump. It's very technical. Jima, mhm. as in, nista' mur il-gym fil-ħodu, but you know, doesn't make sense. Ġifieri something needs to be done for the coaches as well. U mhux ħanerġa' ninsisti fuqha l-amministraturi. L-amministraturi m'għandhomx. Insomma, food for thought għal darbohra. Next time.
Iva.
Grazzi lilkom il-koll li kontu maħna unnek fl-studio, grazzi lilkom is-semmija li segwejtu għal darbohra dan il-programm, nirringrazzja wkoll it-tekniku li jieħu ħsieb il-dakollu li kun qed jiġri hawnhekk fl-istudio jien nagħmel appuntament magħkom għal pallum ġimgħa Fl-istess ħin, sadanittant, grazzi mill-ġdid u nsellmilkom.
Edukasport ma' Anna Maria Gazz.
Dan il-programm kien miġjub lilkom minn AIMS, l-Awtorità Maltija għal Integrità fl-Isports.